Achieng' ni nindo kanye? Achieng', awuoyo kodi. Ne, nyako. Mano mama wuoyo kodi ng'iyo kuonde ming'iye. Wuoyo ane kode, nyathini ochaya matek. Wuoyo ane buta ka. Ne simbe ma sani otiyogo wuon taksi. Simni ka. Nyathi matin nigi sim ruadh tach maduong' moingo Apenji kata ni mar min. achieng' sani a kanye? Nadhi e cho. Nidhi e cho. Cho mane mitieke ma ininde otieno te in e cho. Dong nadi e ot. Achieng' we Achieng'. tugo kodwa. Lokri ane aneni. Lokri Mago ane. lewni mage mirwako e oda kae? Mae sani kaka irwakori dalana ka. Dong un ema ung'iewona lewni gi baba. Achieng' nyathini min achieng'. An. in ema inyiewo ne nyako pok ang'iewo ne nyathini lewnigi owach ka achieng' we thuwa gi babau chieng' achieng' abiro nyoni irwako dalana ka achieng' abiro nyoni ing'eya maber ing'eya mae gima irwako dalana ka Baba dongu ne mung'yo. Sani iya kure? Gima penji maduong' niya, sani iya kure? Nagecho. Cho mane mitieke otieno te te te ne ine cho nyaka na donj ka asika penjo nya, nyar mara ni. Yie ma Achieng' ni kaya oya baba. kure? Achieng' ni oya kure? In ni achieng' ni e cho. Min achieng' be gini dhi adieri. Nya- Nyathini osebet ng'ama riek madwa ingowa kae. Nyaka be ni achieng' ni chalo ka gima ogama ng'ama. Nyathini.

Nyathiwa ni aneno ka sani e odhi ok one kodhi maber. Nyathini osekethore chuora. Nyathini e aneno ka wechene sani joga. Nyathini weche osekethore nyathini- matek. Wechene sani joga e gweng' ka. An ema oseola. Kijana moro nyocha okel, jaduong' moro, jaduong' okelo nyocha okelona weche moko ka. Ee. Ni nyathi moro osiko sa- thago wuoth bayona gi nyathi ka. Ee. Nyathina ma po sani e kaka nyocha gine rusa. Mm. Ee yawa. Kare wan jodongo gi wawinjo matek. Wuon Achieng' dwa nyuole kata Ng'e- wuoyi de chu- bere wuo be bere. ing'e na gimoro nyar mara. Mm. Ing'e ane weche weche nyithindo tek mineno ni. Eh, anya kunyo roma ya Eh. roma. Eh, Yeah. nyathi achiel nyose faso koro ma. Eh, achieng'. Ang'e gik matin kama nyalo loso. Eh, Abiro nyar mara. sawa wuon parwa. Ni gimoro amora ma Yesu miya ok nawene sata. Kendo wuon achieng' kik imiye simbuno. Si- Nyathi ma pod dhi e sikul kik imi simbuno. Bed kamus. Achieng' ket siandani kacha. Dhi bed kacha.

Tacho, ibiro miya alwa nyaka dho kuria. Bi ka, wuoyi matin. Wuoyi machando wa e gweng'. Ni wan an mabor, bi ka ang'e nyaka wuoru te. Anyalo teri ma teri nyaka e dal badalau. Luyo. Achieng', min achieng'. Mae kama nyara lale. Magi e kama nyara lale. Takia. Emane. Mae kama nyara omera wuoyi matin. Ang'o mokeli dalana? Gimokela ambe naka. Omera ne wuojo kang'ane. Inyalo tisiyo. Gimitimo chano kane. Gimitimo ne nyara ma pod dhi sikul loka ne. Be ing'e ni manya- Gimitimo ne nyara ma pod dhi sikul loka ne. Atimo ya Loka ne. jaduong'. Atimo yawa. Ne, Atimo achieng. ang'o jaduong' yawa. Bed ka- Atimo ang'o? Bed ka an ango kod weche mang'eny, bed ka. Atimo ang'o jaduong'? Achieng' osenyuomi. Apenji ni awuoyi matin. Eh? Udwaro dhi dak?

Ne. Buk mane no? Nojo kang'ane. Ah. Dong' mana monyisi no mama. Anyalo Achie uchako nyoni. buk mane no? Wuojo Kama ndiko kang'ane. bugno. Omera ne wuojo kang'ane. Eh. Ban ga- gem sim ni ka. Ma sim mane? Mano simba. Ma simbi. Mano ng- ng'ama ong'iewo. Achieng' ma sim mane? Mano mara. Ma mari, ma mari. Mm. Nyocha wilo sim ga chieng'.

an ing'e ni ok ber ka bed adonjo e weche mag joma nyiri we kete nyako ni piny Wuon chieng' nyathini aselosogo. bede nyako ni piny nyise kit Nyathini juo ok koro sani e winji. oduodore gi wuojo kokelo koro An wuojo akia kata kokelo gima omanyo wuojo nyathini, kokelo ma kata wakete obukore gi mondo wuojo osom. kokelo kare nyako ni achieng' a- u- apana teri sikul Wuon chieng' ok iwena Mama nya- nyathini classmate. abiago kaka nyathini. classmate yiere classmate moro ma fine ok ik- ibed abeda classmate ma kata Achiel ka penjo to 1 onego plus 1 koma. okia kata ni adi kata 1 plus 1 nyama donje ot ne chungi dhi ng'i gimi timo e kuno na ka chuo ting'e manyo adonje odno ayude ni onge gimi kaw bugi kete mesa Kendi som. Ne achiel we. Achiel linka.